Sumuka kuti iwe tengera mukadzi teneti uyu ari kuda musikana wako ari kufamba naye asina nhumbu wai wavapawo mahwindo pasina vakuzorawo nhumbu isipo chawadyara ndochaunokohwa chauraya vanhu vakawanda chatiite sekarekta chokoro chamazuva ekarekta ah, jesu ndobva akatora karekta yehumility but achitora karekta yehumility uri kuona here kuti ukasaziva zviri kuitwa namwari unobvunzira kuti jesu asiiwa namwari Let me read this. There are times zokuti unosangana vanhu mupenyu zvinhu zvakadhakwa hazira kuti vasiyiwa namwari pane nguva yazvinodhakiswa namwari kuti kana ava kukusimudza munhu wese azvione ndaamona munhu akasungwa nomupurisa zvo yatonzwira tsitsi akamusunga akasungwa wacho vana vava kupinda mubasa mupurisa kana akasunga munhu abhadhari nomuzumba wapa dai vagara ndo pandokana kuti vanhu vanozivana vanzi vati kule makashinya ini tete varipo zvawo aiwadzorai kule vari kuendesana kudestiny vakashinyana ozamwari kadaura zavavengi vako unongo kusunga so zvoti satani unotaiwa unoza yakarohwa satani wakarohwa wakamboona bhora kune bhora rinosumudzwa so iri kevhu yekuti gokipa unomira kuti harakabuda achakamira unonzwa vanhu vakudedzera kuti ko paanozoti ah, rapin ndo yakaroverwa satani jesu akauya kusvikira pekuti satani akatovheta why achivheta is not sure kuti ndiye iveis the son of god shandura matomba yatichite chimwe sei achivhunza kudaro haasi shuwa ari kususpecta kureva kuti jesu ukasangana naye aigona kutotamba bhora nawo muafano maraini bhora jesu jesu bhora jesu jesu maparidzi akadai anogumbura vamwe singaite vari religious ngati jesu aitamba bhora pane here pawakamboerenga mubhaibheri kuchinzi jesu akaenda kunogeza norati anga asingageze anongozoti zvimwe uchangofila weka waingoita zvinoitwa navanhu uri vana roti jesu akasvika palevo yeku so humble iye ari mwari ndopaakapinda akatakura umwari ndobva ariska life yake but paari kudaro ndopaanotanga uprofita anoti ndichaurawa ndigomuka nezuva retatu anotoziva kuti ndichafa imba yemajina kana munhu achioperetwa asati amutswa unofamba uchiudza vanhu kuti vari kuuraya vanhu kana mbabatsira kana mwari vava kuda kusumudza vanotanga kuopereta zvinhu zvinoona toita wese ari mwari Ah, kana kodi paye kunetsa kwezvinhu hazvirevi kuti zviri kuramba zvinogona kuita wese iri preparation for greatness bvunza jose jose wakaitirwa wese nezvinhu ah, apa madzikoma ah, madzikoma ndopanotanga kumurova mamba makazi mufana unorota hope ka zvanzi akungoedzesera kanzi kuedzesera chi akutonzwa nemafanisi ndopavana zviso zvamadzikoma so Uh, unorota nhema iwe hanzi tivedama ati kuda ukazi ha ah, mukoma mukoma mukoma juda muka rota nhema ndopakatota kwantori serious zvikanoma wacho haungatimuurayi mwari ndopaona palevel yekumuuraya hapaite mukandei mugomba uri kuona rori ukakombeya kuurawa nokukandwa mugomba iye akasakuita comparison anogona kuona kukandwa mugomba otadza kunzwa kuti mwari apindira pakusaurawa kati murayei mwari ndo pakapinda kanzi mukande mugomba ndo paakane brenzi womukanda mugomba sei vachimukanda mugomba because maishimalites achatakura mufana uyu kuenda neyo kuegypt vachiri kure by the time yavanosvika vanowana muchinda anzwa namambamafu in the meantime kuti achengeteke kandai mugomba so gombai harisire kumuuraya iwaiting room akamira maishima life mukasazviziva ajose munorova prayer muchikanzura gomba I cancel and bind every repeat right now. By fire, by power, by sulfuric acid. By thunder. Mara chiti garamo. Ukabuna unozwa na mambama. Unoita rendro dunonesa. Kuti ufunge kutanga ya kuimba. aikazvo pakati vanhu agara papa pamba parendrod 14 years onzi aitaura kuti avanondida atotora ngemwana chai haaivin havaevaya uri kukuvadzwa urasara kuti for you to move forward sometimes you need pressure behind ndazvitora papi muporofita anonzi mozi unouya navanhu pagungwa asvika pagungwa vanhu ndopaakati topinda nepi ndopakatanga kuimbwa povho yaramba vovoyaramba zvamati makatanga kurwa masologaniso pamberi mberi mberi nekuyambuka gungwa pasina muprofita wenhema pasine nhema dzokuti tinonzwa mwari zvazingarowe mosi ndo paakati kuna mwari ndo vanhu vopinda nepukazi unongedza gungwa netsvimbo ndokunongedza gungwa Same mvura ndobva yasumuka zvakaita mabuilding zvaita zvokutamba ivo zvikanzi namozi kwanzi namwari pindai zvikanzi navanhu vatara gungwa so akatara mozi akatara tsvimbo yanani kanzi ndiye akauraya munhu kaakazoenda kunangira kanzi tanga iwewe akati aiwa mwari vati tanga imi ndopa nenyaya imi pindai mwari ndopakazoditi mikasawana pressure behind avapindawo mabhiza ngaauye asi mabhiza ekuvauraya presha vakatara bhiza so vakatara gungwa kona mm. bhiza tokuzerekeza timbotiraya kana mwari vakuda kupinza mumunana vanoisa presha behind dzimwe presha hadzii dzekukuraya its for you to move forward akereri vidhisi unoita manager unonetsa pabasa kuti ufunge utange yako kambani usaona mameneja anoita kuti kumuka uchienda kutoeretiswa unozoti wangouya wakanaka toereti usati washanda usati wadi wakavinga toereti unozwa mna ipinda mupuraya baba wamasimba wose baba mudzingisei basa ma mwari achiti iwe ibva iye adzingwe but iwe ibva mwari kana achida kukutsena amisa puresha wambozwa kunonzi kwani munhu wese anonzi musoja unobvunzwa kuti kana chienda kwami ndongosvika chii zvipofuti dziriza ko vaizwa yanakidza vanza uno meso mdiya manje vadaro vanovharira putu votanga kumanya iwa unofambira kumanya wakafambira putu o oh, baba maziva ndadzoka vari tokudza kuti kunogona kufiwa kuno uku kuti dzakavharirwa mainda kundorara uri mukampoti kana vakuda kukumutsa vaite zvavanoita kumusha

Uruona roti kune pressure inoiswa naMwari to avoid greater pain. Kana kana kuti pain. Unazara kuti munhu akangorarama zvechisalad anokurinza kuti give up. Ha? Ha? Timu yari kuona iri kutonga nyika iyi. Otunovada kana wavadi. ndeimwe nyaya you have to learn something vane mamwe maitiro ah. vano vada kudzidza nokuti paunenge uita akomana vadii kungonzwisisa ukada kuona kwavakahadheni wakwacho hakuna kumira musha am i saying follow them no ndiri kuti inini dzidza something ndosaka chinzwa jesu achiti vanakomana verima vakangwara kupfuura vechiedza ari kukuticha kuti you must learn even from verima dambudziko ratinaro we are too afraid machristians akawanda unotya no problem yako that's why uchiona tisina machristians akawanda papolitics you afraid tozorohwa tozodai wagara uri kurohwa humo rohwa uchitoita samunodimi vanhu vapinda politics ehe pindai mupolitics munhu amati topinda kubatolipi aipapo manje unozotsvaka oro unodawo papapo pane nyaya paunotsvaka oro unoda chii chakaipa unozara bhaibheri resei ipolitics ungotausuzviona David paakarova Goliati dzaya politics. Havana kunetsana nenyaya dzevakadzi ipolitics. Ah? David paanomhanyiswa nemwana wake Absalom politics. Iye Mwari pache zvake anonzi Satani harisiro zita rake nderewo politics rake unonzi Lucifer. A good name rinoreva kuti Venus venekera tsvimbo rume. Aita achifamba naMwari the light that was coming from God like stars like Venus was uh, reflecting on him. woenda kune dzimwe ngirozi ndopaakatanga kuremekedzwa nengirozi bla lusiva bla lusiva bla satani ndopakati kuti ndikazotonga iye mudhara wagarisa haana kuziva kuti mwari akaisa software musoro paanofunga zvobuda maspika mudhara wagarisa denga rese ndopakati mudhara wagarisa rompidikura nobva kwauya imwe ngirozi inonzi ah, ah, michael ndinonzwa nhatie vafundisi munoitire mamonya mwari unawo mamonya unotyei

but, but, but zvine basa rei because i got my freedom of thinking and imagination ndopaakanzi mucheka namichael nekuseri kweruoko kwa tatara tatara chendawo achinonzi dzviuro kandi wokuuraya zvasina mari usauraya kanda pasi wopakabatira pila achida kuramba kudzika pasi zvanzi regedza pila mwana bva ndotsvaka kuti pepe zvepila zviri papi ndiri kudramataisa hauriwani pila dzimwe ngiro ndo padzakati but lucifer is right vazabata maplakad how kusumudza kumbo how harizirako hera lucifer ulalulu zvazi namwari vese ari kuti satana ari right miraku a third of heaven is angels nobva dzamira Mwana basara ne two thirds majority. Konoti zvakatangira kure. Ikazina mwari kandai pasi vadzike. Uri kuona dambudziko rako you have got fear. Jesu akariska katiite se risk. Sokoro dzaizwi risk. Wamba naro zi parachute. Ndakati tsanangura nesuro. Parachute kana munhu achibuda mundege uchidzika neparachuti harivhuri uri mundege unobuda rovhura ndoinonzi faith faith haivhuri usati wabuda unotanga kubuda yovhura akana ribivisa ko ikasavhura ndoinonzi riski yacho ah, kana kodipa ndikatora munhu kumunamatira pano pane zvinhu zviviri zvinoitika aidha kana ribovu achasvinura kana kuti haasvinuri so my reputation is at stake akasvinura thank god for that akasasvinura zvinowanikwa wagara nga asingaoni asi ndamukonzeresa aida kusvinusa zvaita sei famba kana kachera chibhorani mvura ikasabuda imo imakea ipedza kubatika Ona watorongedza zvo. Koma mchicherere kuti hatari kungoti no. Ndatadza kubuda. Dambudziko rako ndoda kutanga kungoti ko ndikatanga kambani yacho ndikanyura. Unozara kuti vadzidzi imwe yetu one time aenda kucrusade vachitoimba vari mubhoti. Ngatiite sekunyura. Is part of kusimuka. Vari kuimba vari mubhoti. Tinoda Mwari wezvishamiso. Toda Mwari. Hallelujah. Pachirwa matambura nesu. Hallelujah. hareruya tinoda mwari weminana tinoda mwari jesu ndimwari hareruya anonzwa isongi yacho yakanaka toda mwari wenyu jesu ndopaka yachiita zvishamiso zvaari kutaura aitsika mvura zvo jesu ndopa akati haa izvazvo zvatiri kureva izvo tionerewo izvo ndopakanzi nomwe mukomana ane dzungu seiti nedzungu azvina yosiyana mukomana ane dzungu yaanozani anonzi peter zvikanzi ishe kana murimi Wedzere kuti kana muri manda shuwa. Mtendere ndiuye. Kana Jesu uya. Apedza Jesu haati uya. Iwe mvura ndiyo kurayira usanyudza Peter. Unongoti uya ukatenda izwi rake aunyure. Haataure na mabond notes unotaura newe. Haataure na, na, na finance minister unotaura newe. Ukatenda izwi rake haunyure. Ah. Rabisa gumboso. Akanzwa ah, hapasi kunyudza. akadai zvo anzwa a ah. ndobva achera nekapu akaona vari kuchereka akatibata it doesn't make sense that's true miracles don't make sense don't try to figure out miracles you can't operate miracles when you really ukati uri munhu wamwari ukanamatira munhu rega kufunga kuti zviri kuita here zvaita muzita rajesu wapedza chirega kufunga zvawanda ndopaabudisa rimwe gumbo kuimajina achimbotira yakadai zvo e eh, ndo zvazvinoitwa kumamiracles uchitenda unoramba wakabata kufisikawo kunamatirwa tenda but vane kadiploma kako padai so akanzwa ah, apanyuzi ndo paakarekedza vatanga kufamba enda kuna jesu awa pakati nepakati Vula ndo peke di pa. Ngi imagine ana Thomas atamba di Peter. Omara zvimwe zvinhu mune tiitira ka. Peter ndo pakati watu wakomana kutotara zvine musoro. Ro paka tena ida uzowa bot. Vula ndo paka kanzwa kuti vakuru vaya vabva mu faith dimension. Vapinda mu sense dimension. New side. Ndo pakatanga kutsemuka. He is not singing. Ndodaro bate chinichi.

miracle weight loss peter paangofunga kuti but madhiri aya ka zviri kuitika here izvi ndopakatanga kunyura ndiri kuti kudii varume unoziva iro kuti dambudziko rako you want to figure out everything ko ndikatanga kambani yacho hambo pa example yena anotaura navadzimai vangu achiri musikana Bazi mai vangu mwana womufundisi, baba wavo mufundisi kweFM. Nezita yanga wamabhuradha yekuti muchechi macho unonoka upinda. Wokurumidza kubuda. Saka uzikamu, ndononge ngoziva ndopinda nawa. Ndakamusikana ndichiudza umwe muchina ndikandamuda zvikanzi uya utaure naye. Ndakanzi nemwama zvikanzi unorambwa. Ah, mwana wamfundisi unorambwa chinzwa mhindura ndakamupindura ndikarambwa ndagara ndidana nyaya ndinongodzokora zvanda ndagara ndichiita urasara chinhu chese chounotya muupenyu chinotokutyawo mupurisa wese unenge ane chitsvimbo chitsvimbo ari kutaura meseji chinokurovai tsungu rikapera but unenge ane imwe meseji chekufa